San Irinew fis-sena 200 jgħid the glory of God is a person fully alive. Din mm. vera ta' ġobni, fil meta bniedem qed jgħix il-potenzjalità kollha tiegħu, mm. saħħtu eh. l-intelliġenza, ġifieri mhux tal-li Alla ma jtieħodlok xejn, ġifieri inti tkun il-glorja tiegħu. Isu inti għandek tarbija din it-tifla jew tifel jekk ħajikber, jekk ħajsir intelliġenti iktar minnek, jekk ħajkollu inti ħajkun il-glorja tiegħek, inti kull darba tgħid dak ibni. U dawn huma temi li huma rikorrenti u perswas li inti tafa dil-ħaġa, dawn huma temi li huma rikorrenti f'ħafna skejl tal-filosofija, qed inti qed titkellem fuq l-attwalizzazzjoni ta' Maslow, l-individwazzjoni ta' Jung, dinna fjek tmur anka tok illum il-ġurnata, jenna forsa nibbanalizzata, Tony Robbins u jgħot jgħidlek you have to be your best, the best, anka kelli l-nila ġusa u li kienet jitkellem fuq the best version of yourself. Jiġifieri, stra il-Knisja jew il-Kristjaneżmu, ħa ngħidu l-Kristjaneżmu, fehem li dak huwa eh, almenu fil-kuntest terrestrijali eh, il-kwidità ta' dak li għamlek. U meta Jung jistudja l-archetypes, Jitkellem propju fuq dawn. Riqet jitkellem li fl-umanità, f'kull kultura, u studja ħafna kultura, ġabarhom ħafna, fl-umanità hemm archetypes li qegħdin f'kull imkien, issibhom fil-Kristjaneżmu, għax din hija ż-żerriegħa, il-Knisja temminha wkoll din, li ż-żerriegħa tal-verità ma baqgħetx biss fuq il-Kristjaneżmu, Imma li kull reliġjon, li ma kienx teżisti sa ftit żmien ilu, li kull reliġjon għandha fiha ż-żerriegħa tal-verità. Issa, ħu l-Ħindu, eżempju. Ir-rapport li għandu ta' ġentilezza man-natura, mal-annimali, mal-affarijiet, aħna lanqas nibdew bihom. li huma valur importanti uman li l-ġentilezza mhix biss mal-bnedmin, imma l-ġentilezza hija wkoll, illum qegħdin nitkellmu, jiġifieri l-enċiklika tal-Papa fuq in-natura hija bomba kbira, jiġifieri aħna li qed naqirdu n-natura tagħna, l-arja li qed nixorbu minnha, l-ilmijiet, il-baħar, jekk aħna daħħan, jekk jien dan, jekk jiena d-dar tiegħek inti qabbattha, Tippretendix li imbagħad ħa tmur torqod illejla ġol-kamp tas-sodda għax tkun qabbadt l-ambjent li inti sippost tgħix ġo fih. Issa, ħafna drabi dawn huma importanti ħafna, ġifieri il-fidi vera, min għandu fidi vera, min għandu min għandu spiritwalità vera, ma tistax tbiegħdu mill-oħrajn, ma niġux minus u plus, black and white, imma li l-oħrajn jistgħu għandhom parti mill-verità li qegħdin jiżviluppawha b'mod ħafna iktar profond, forsi iktar minna, għax qed jagħtu enfasi iktar minna. Fuq l-arketipi ta' Jung. Mela, waħda mill-arketipi ta' Jung huwa l-figura messjanika ehm, tal-figura li jisagrifika lilu nnifsu biex jifdi eh, l-umanità fil-kas ta' Kristu jew l-għatta nies f'kuntest komunali. Eh, Però, hemm figuri li jippreċedu lil Kristu, li kienu messjaniċi, li jgħaddu mill-istess proċess li jgħaddi Kristu. Jidhirli, Adel, jekk tista' forsi hawnhekk tikkoreġini għax jaf għandi xi ftit żbalji hawn. Imma, pereżempju, l-alla Baal, B-A-A-L, jidhirli wkoll li dak kien tal-fertilitaniku. Tal-fertilità. Mela forsi mhux bal. Imma forsi jekk tista' tfittex messianic figures preceding Christ b'xi ħaġek. X'tagħmel minn dan il-fatt li kien hemm li kien hemm eh, dawn il-figuri li għaddew mill-istess traġit tal-Mulej. Ehm, però mhumiex parti mill-laqla mill-liturġija Kristjana, spiex ta' huma xi ħaġa li anticipaw il-Kristu.